Orindi maliet kikelo nigi saa aluoch ji panoran.
Legi kora moga juang' ma en tich abich machielo ma en tich abich machielo ma bende iluongo gi dho wagunda ni another Friday kama so ma kawuono en mana mapile ma bende ung'eyo ni kora moga juang' iluongo ni orindi maliet ma bende ikelo ni kod sa aluoch Jipano ran dhok liunda ambata nyambudo. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maber kabisa nikech gimomiyo awacho ni en odiochieng' maber mm. ang' niyawa ne aluoch aluoch were wuoyo marach kia ne aluoch yanyo jomoko ni kia gik moko timore to ok odwa ni mondo wach maber apana an biro kaka ayudo ni kaka kete nyakora mogi Eh, mana ndalo moko matin mana okalo chien kanyo naneno ka ogai maduong' marito uh, jo nyakach kata eldaja duong' makoro ritogi noluongo ni nyakach kendo ne giwacho maber ni sani odwaro ni nyakach te mondo oket kanye Odok dala nitiere meeting midwaro gi bura moro los ne gi aput. Penjo na kaka an. kaka mana in ma in oko kanyo. Ipana ngo momiyo idwaro nyinya kach mondo odok dala. An penjo na ma kata gima mano gima ngene nyak nitie nyaka jok moko ma penjore wachno. Wach achiel ni. Inene gimiparo e dhod chunyi ma iye. kaka in bergi kaka koro adaluoche ipanyo ang'o midwaro ne nyinya kat mondo odog ade dala matin odhi oketgi aput oketgi e meeting oketgi e bura moro mayang bura moro mayang ipani nyinya kat osetimo ang'o hmm? ato kaparo dibende nitie ni gimoro ma nyinya kat samoro timoga kuonde ma gidak wawach kaka koro jo mosekendi mosekendi yes Dibedi seche moko gigo chwogi koso dibed ang'ona matimore? Dipodi seche moko gisando chwogi koso dibed ang'o matimore? Idwaro gi bura, idwaro gi meeting mondo gidog dala. Ma bende gima ng'eyo ne jok mokendo ni nyakach. Eh, ma to kora wacha isulu. Seche moko dibed kiyudo ni bende meeting miluongo gie Jaodino samoro ok nyal nyalo duogo ka en jar jakach. Samoro nitie business moro miterogie. Eh, Koro par matut kopo ni nyuomo nyar jakach. To samoro nitie tungni mosebedo e kindu kode kata wach moro ma samoro pok uloso e kindu. Sama dhi dok ni, to koro kuong ikwaya kwaya rusa. Nyise ni nyamama, bura to irudo longwe, kendo koro idok nyakawu. Yawe nyathi, akwaya kwaya kama, weche mosebedo katimore e odwa ka, yie kik idhi iket godo e bura kocha. Bende ne kata ni seche moko Pap to nyalo tamo ng'ato. But uh, ok aluoro te kaka idwaro. Kik idhi gola iro. Nodiochieng' ma kawuono ka owere kod wachno, an bende tie ka gi uh, jangolo maduong' kabisa iluongo ni King Mother. ne jok ma bende osedonje mtandao kata jok mong'eyo jangol achiel uh, eh, jathum achiel mong'ere gi nying mar King Mother ne jok mokia nying mar King Mother ma en nyadendi ma bende othum mong'ere kod nying mar Alusiti Bim Alusiti Bim kata okacha kata twech mare kako twerega ji osebedo ka penjore Odiochieng' ma kawuono yorindi maliet kikelo ni kod sa aloch gi panoran wan ka kod alusi tibim king madha
Ay, Arofan, wacha kumotu wacha kuni vipi? Poa sana.
Ay.
Karibu ndani ya show. Amor mang'eny.
Nilikuwa Ramogi Jwang'. Yeah.
Kaka ung'eyo maber an nyadendi ma wero Angla. Yes. Luongo ni Alusi Tibim.
Yeah. Nickname mane umiye iluongo ni King Mother. King Mother. Kaluwore gi dress code mara. Yes. Yes.
Karibu sana. Alusi Tibim. Yes. Ing'e gima omiyo kawuono nyaka waluonge shoni nikech kaluwore gi kaka in yeah. gi kaka thum migoyo mokwongo ere kaka nichako angla kwachako gi kanyo
Okay, an Okay, thum achako higa mar aluf ariyo gaboro. Eh, higa mar aluf ariyo gaboro. Eh, hmm? atieko atimo form four higa mar aluf ariyo gauchiel. Ja. Kaito kochopo kanyo to anyiso mama ni ah, hmm. nyithiwa maluwa nikech an maduong' olwa. Ya. Puonj nyithindwa malworo. Yes. An aneno ka thum ni e remba nikech en gima chako e skul. Yeah. Kane primary madhi high school. Mhm. Matieko high school. Yeah. Koro karomo tuo 8 Mm. to aromo gi wuonwa ma jadolo. Mhm. Wadgi Tony Nyadundo. Yeah. Mama ne mentana.
Yes. En ema opuonja thum.
En Mano ema- Jack Nyadundo?
Yeah. Mhm. General.
Yeah. En ema orwako wangla. Kaneno ka kendo beti do jaki do ki kawo bodi mar jak nyadundo no be chali ngo nikech joma nigi del mopong' te nya. Kabisa. Yeah.
Koro jake mopuonja. Mhm. Ile odago drum set. Yeah. Eh, drum awinja ahinya. Drum irake.
Kabisa. Eh?
Professional. Iwuok mano koro kiseweri gi drum, drum ichako kajak nyadundo ka koso drum ichako oko. Achako gi oko kane school. Oya.
Mabangi certificate sa wuotho go mang'eny ahinya. Mar baga drum. Eh, ngeni inyalo luongi interview ng'ato penjo to ah, in igo thum to. Inyalo drum.
Apenyi dong mano drum set maduong' ni. Hmm? Koso bunde ma bunde traditional memorial.
O oh, ma ma ma piny mag dhok gi. Mar dhok. Dhiang' mosetho.
Na yombo skunde da ba. Inyalo miya bit mo matin mar gine gi dhogi gi dhogi to bit kaka inyalo go gin. Adri kiti atenda ka bot inyalo miya gino gi dhogi to. Eh. eh. Miya ne. Ya ya gino gi dhogi. Mondo agenda diri da bundu no. Miya gino gi dhogi.
Gina winjo.
Bas, kore in ka jak nyadundo. Ya.
Ang'o mitimo ka jak nyadundo ka? Ma koro inyalo kwano. Drum ne mana goyo.
Aha. Atiyo gi jak. Yes.
Kachopo higa mar 2011, mhm. wadhi Mombasa, watiyo Mombasa. Ah. Aduogo, atiyo gi jab higni adek. Yeah. Kago mana drama.
Yeah. Koro anyiso mama ni ah, mhm. aneno ka jothum ya Nairobi to biro Kisumu. Biro Kisumu.
Adwa na tudra gi jathum moro adhi amakra Nairobi. Yes, yes, mondo yes.
ang'era.
Mana dier.
Koro diere go sogo wer. Mm, sogo winyo.
Sogo e mano mako piny.
Eh. Koro biro Dubai complex nyama sare ka. Mano ndalo wan ji ariyo mama. Eh. Eh. Dala wan nyalenda. Eh. Koro awuoga tabiro gi tienda tadonjo. Yes. So yudo ka nasa donjo chon, eh. arito gi ga. Eh. Nikech drum ne madich go. Yeah. Koro iwena stage kanya go drum kidogo, so wako donjo. Yes. Kama wuok to wena tip moa. Ayudo ka ah, kare go bulni nigi pesa. Mm. Owena mia bich moro, samoro nya wena mia dek. Yeah. Jomong'eya gi be mia mia mia. Tuwadi gi mo matin.
Eh, koro eh. nacho ni ma, mm -hmm. adwa nadhi Nairobi. Koro namakra gi Lady Morin. Mm -hmm. To agocho ne Lady Morin. Yeah, mano nyako dongo. Nyako dongo. Mm.
Tanyisa ni mama adwa biro Nairobi. Mm. To kaka kar dak aonge go. Yeah.
Tonyisa ni kapo ni nyako kar dak. Mm -hmm. To mano biro donje banda. Yes. Koro natudora gi osiepa moro. Yeah. en nyadhiwa mhm. tanyise ni jothum ni Nairobi tadwa ni adwa mana kuma nyadake kinya yeah. accommodate kata for two months ndalo moko matin tu eh, mm. tamany ways manyalo wuok go yeah. to nyalo ber adier nyako ni noluonga mawuok madhi uh -huh. mwabedo kode koro adhi ga diere go kataro dono yes adhi ka to jathum mobiro tadhi tagocho matin tayudo gimoro takano yeah. ayudo gimoro takano within two months mm -hmm. naloso alufu abiriyo acho ni ai

Koro mano e kaka naendelea maendelea. Koro giko karomo 2016 mm -hmm. atiyo gi madhe ma en nyagodongo yeah. Koro adonjo band officially, koro an member. Koro in member. Mwadhi watimo rapar ma Fidel. Yeah. Watimo rapar mar Odinga gi Fidel nwariwo karachiel yes. Bondo. Eh. Kanyo mang'eyo go dala Raila. Eh. Ma Raila Musa gi lwete. Yeah. Koro ka mama neno ka dalili ne koro be ochako lokre otuore. Yes, yes. Tacho ni koro. Tich koro chako bedo kidam kidam. Adwa temo koro agol. Seche ge ting'e dan gi wende ga salo sadek. Yeah, ma e ibande ne ka. E ibande ne ka record gi ogo to kia. Mhm. Mm Ema wero go mama wa mokwongo, thuma mokwongo mama mzazi. Yes, yes. Tawero adhiambo nyalego tiyo Serena. Yeah.
Taduga bedo godo sambaza. Mm -hmm. Eh, nyiri kiseyudo ng'ato da kodi ang'o miyo eh. iwuotho ne oko. Ang'o miwuotho ne oko?
E koro sambaza. Eh. Mara tu ma sambaza. Tumbe adek.
Ago kan kamuri. Mm -hmm. Koro Roy Captain ne wuok koda na Lucy. Mm -hmm. Bi med tiegri e banda. Yes, bi kora koni.
Tabedo karoy. To karoy kai mamakra makra makra. makra. Tanyisa ore ni ah, an koro kisegolo album ni na amiel e album ne mar uh, Pangla. Yes.
Kisegolo album ni, Aha. aneno koro awuogo, awuogo ayawo mara. Atime mara.
To naneno ka kaka nawuok machako pango, Aha. noka neno ka ne rach. Eh. Koro 2017 emacho ni koro tade chung' kenda Yes. nyaka sani.
ma nyaka sani iloye miwuoke mogik nyaka sani in gi bandni kuom thumbe misebedo kigoga winjo kiwacho ma ni sambasa mm. sambasa ni iwacho ni in iwere kipuonjo godo nyithindo manyiri napuonjo godo gando bed chuo mm. bed nyiri nitiere nitiere part moro e thumi mar sambasa kanyo minyalo limo ne lima jopiny matin to eh, miya part moro matin kapela moro matin to mar sambasa no eh?
Um, agole mana matin tudo. Mana matis tu.
Eh, eh tuendelee. Hmm? Kata man machini kata ko kiwe sambasa. Hmm. To any song mari ma i feel man yani samora mura jugi juki use biri wi. Mar mama ne mabara.
Me amano.
Eh. eh.
Tu mama no yo. Apapela moro ni yeye kanyo ma late sana. Mam, yani ma kata kanga tuwinjo to feel ni adiera gini ber. Ene me miago.
Eh. Ene me miago. Mon mang'eny mako ich, nyithindo moko gigolo giwito, moko be ginyume cho. Lakini mama nyathi gatieno, minwa yawa nonyuolo jabanjo, sauti na donge koru winjo, mam do kinyuola diwita do pinyu kung'eya. Nice, nice, that's good.
yeah. Mambo mbaya kabisa jikora moga jiwangu, pod wadhi mbele ma iluongo ni Salwa ji Panoran kaachiel kod Alusi Tibim. Alusi Tibim ndani ya
Olindi Madies.
Kawuono lich. Yeah. Lucy.
Yeah.
Nying mar Tibim. Ere kuma ni wuoke go? Alusi Tibim.
Okay. Nying no. Mm. Nying no afome ni ke chone na na Lucy. Lucy atieno mane nyinga mar. Oh yeah, nice, nice.
Official name yeah. mar national mungi. Yeah.
Makata government ong'eyo. Yes.

Nitie nying machielo ka. Hmm. King Mother. Yes. Ere kaka ni come up gi nying mar King to kendo Mother. Okay. King kendo Mother.
Yeah. Yeah. Okay, ne ona gi duto. Mm -hmm. Aparo nung'e ni ng'ama miyo en ga Queen Mother. Yes.
But nikech ma en King Mother. Mm -hmm. Kaluwore gi rwakruok mara. Yes. Kochakre tinna.
Yeah. Ahero suit.
To e ohangla fraternity te Mm. ok ane nitie e Kenya wa wach ni county wide Kenya Yes. wani onge nyako mag ohangla marwakore kaka arwakora. Mana adier. Eh, ma means ni an the only ohangla female artist Mm. with a unique dress code. Yeah. Lich.
Abi ng'eni gi giduoko miwe apili ni ase abibiro ka isemi gik ma gipenji. already gin ka ngechakia but ngeni kiwuok idhi interview Yeah. tibelo set Emara adier. Eh, nikech inya penji gima samoro ok ing'eyo Eh. to kaka obiro e kaka duoke Mm.
Alusi, in owuon kapok wadhi e penjo ma samoro ji osebedo ka gombo mondo omi ong'e kuomi ahinya. Be intiere gi kaka in ado city pin? In gi ng'at moro ma inyalo wacho kaka boyfriend ni koso ionge go? Koso osekeli? Koso kata ma dali ler nade matin? Mano ka pok adhi e penjo mang'eny ma samoro ji gombo mondo mi ong'e kuome. Uh, ang'e ni nyikwara onge joma orito kanyo ka pesa. Eh. Aluo chan pok onyuoma. Yes. Kata pok okenda wawach kamano. Yeah.
but uh, ana yera ina yera eh ana ana ana love yeah ikwako hii ne ye kama jibe ne wate ne bwana wana love wa makore yimi makore mati mataka love ka mm. jipenjo kania mm. uh, being mirwa kurika nga dichuo jomoko wacho ni no alusi tibim en ga tomboy jomoko be wacho na pana alusi tibim to ken tomboy but chani nitie kaka oloko oloko chik oloko chama ok wane ka ng'ani en ng'at ma en korwa koni kaka joma nyiri hmm? iwinjo ere kaka e, gini ere ere kaka en kidwa nyisi wanyise adiri mantie okay ka kaluwore gi
interviews masadhie te Yeah. aparo ni aketo ga ler onge Yes. gima pando Ah.
ji donge piny ni Yes. to at this time kuma koro an nitie ni an an gi higni pradek gabiriyo Yeah. Eh, tiwacha wacha gimi 37. yeah masa nyono Yeah. adong gadek to nyono Nyono 40, even third. ko kara rabi rame adonje fourth adhi donje fourth okay mokwongo Atimo mos ah, ne jora nyikwa Ramogi. Yes.
Ah, ngima ne wuon gi kaka adongo. Ji to wacho mang'eny. Yes, mana adier.
Jomoko wacho ni oh, alusi nigi organs ariyo. Ah. En gima nyako kendo en gima wuoyi. En gima wuoyi.
Eh. Mm.
Gisewacho mang'eny. Mhm. Mm Lakini mano mhm. Mm ok mona timo tija mar thum. Ya, mano adier.
Mokwongo gima jopiny ok ong'eyo Aha. ni an abedo raped katin Oh, ya.
Pole. ka an gi higni apar Aha. to higni apar no nane klas abich Pole. apar na abich ka anya auchiel Mhm. to nabedo raped gi chwo abich Adongo denda ni adongo ka pani ng'e nyithindo ma kata mana robi bi yeah, yeah. chiemo michamo yes. mag mogi yeah.
koro adongo ka denda ng'eny koro ng'ato nyalo neno na aduong' yeah, yeah. tini neji uh, ah, uh, ah, uh.
Ah. koro chuo abich mano ripagi adek was mob justice nonegi kanyo oh, yeah.
tariyo notony modhi Mariyogo nitie nyaka sani be anenogi ga. Ah. But they, they got married gin gi mondegi gi nyithindegi. Yes. But they were sorry about it. Yeah. Eh, koro mane gima kale Mhm. ema nochenjo my mind. Ema nochenjo koro Eh, mind mari. Eh, Ah. mindset mara macho ni ah. Kama e gima napitia apitia kuom chwo. Yes. Let me try another way. nikech kaka ni feel gi cha en gima bende en gima osiko ga e mind ne pile koro mondo mi owuogi nikech en gima notimore bende kapod itin mm. mon golo gi cha kuomi osebedo matek it's like stigma yeah yeah koro na neno ni afadhali mm-hmm. amany yo nikech ere ten feeling yes mana dia to feeling ka onge gi dichuo yeah tem another round yes yes koro
klas abich nawera go wechego kamano kaka nabedo rethno hmm. kochopo e klas aboro atemo date boy aneno ok nyalre ok nyalre onge kabisa totally pod feeling ni pain adonja form 1
form 1 ne no ka date ngata ngata kadonja form 2 yeah. adate a certain boy iluongo ni George uh -huh.

Koro at form two kanyo kayudra gi George ni koro ing'eni ne nodak forems adak Nyalenda. Mm. Koro the neighbor mare ne iluongo ni Immaculate Mm. Glasa. Koro nandiko barua tamiye diere osimonge. Ya ya ya.
Mondo mi Eh, en mondo mondo ter. mochop na message.
Yes. sama jito kobiro Yeah. kotero koro ng'eni gini odhi adhiya for long koro bang'e awinjo ni nyako nomako ich pok wanenre gi George pok wa- Odi. Eh, pod waneno osiepe tu

To chieng' mane dhi mane onego bed ni koro wadhi spend to be ndio yudo wa ot. Kech ne pod odak gi. Mano bende pok ing'e ni nitie nyako ma. Pod wani pod ok ang'e ni osiepa cha en ng'ate. Ya ya ya. To min ndio yudo ode gi koro kanyo mane koro min ndio rodhowa. Mugola muduoka wadwa gi den. Gi uniform. Tadhi limo wuode to wuode be pod tin. To watindo wate. Kanyo mane awera gi wach chuo kabisa. Up to date.
kanye moriembwe as from then pok ni kaka mane kaka ne ng'ado kama ne kaka ne ng'ado wacho era nyaka nyaka sama wego di eh. eh koro ne ng'ado ni i shift koso ne ng'ado ni in e, e, e kaka koro ni sani koro eh chunya no wuok ni osiepa no miyo ich eh aduga fwenyo yes to ai maber afwenyo kapok gichotimore yeah ma kata lime na dhi ma lime mondo mi wawach wachno yeah. to min gi oyudowa koro noparo ni maybe samoro nitie gima dhi timore koro an adhi mana square wachwa mar nyako cha mm. koro mo mande adonje sikul mm -hmm. to mande ka adonje sikul en weekend gik moko timore mang'eny yes, yes.
tayudo ka
nyathi mo manyako omi expulsion skundgi sinyuolo uh ah. -huh. to biro e skundwa

Yes. Yeah.
Koro kanya mabede ma koro an ma koro kenda duoga bedo japuonj ma sikul mzemba.
Eh. Koro matenia mm. ka koro kar eh, kar nyako ni kwani userado kode koro un kode e skul ka. Mm. Koro in ema ne koro in boy ne? Owa procha.
En mo owa prochi do. Eh, to nikech ko owa procha to an ema koro an an ema koro ach bana. In ema koro bembo.
Koro manya ka ben buda.
Eh. In ema koro ni bet. Gima lit kabisa ni beri na aromo gi school ka. Mhm. Koro to kang'e ni kana rude. Twins nyalo chalo ma mikia ni ng'ama iwuoyo ni kara ne gin twins. Koro nikech ma jogol sikul machielo ibo kelo ni ah kuma wadwa dhi ema dhi. Tento ne onge kosa. Koro gite gi bi. Koro ing'e ni kara wuoyo gi bale. Tikia ni wuoyo gi. Ah, ah beri le mara.
Eh ya. Kara wuoyo gi Vivian ka kia ni beri le.
Mazito ni mo confuse.
Gik bisewacho ne beri.

An pas ma kata japuonj koro adwaro. Weche lich. Ito nende form form 3 ka koro bwach dirach. Koro liet ba.
Ha? Ah, koro liet. Koro itieko school. Do. Ma ma dhi luongo ting'e ni en okia gigi. Iluonge me ondik barua idwar parent oyud oyud gi kosa kabila ni. Eh, Ma dhi wacho ni nyathina very innocent. en gigo kia.
Tinde ka koro wacho ni nyathina. Tinde Kare gik to- mane timore ka. Tinde to weya thuolo. Owe in koro tim gima inyalo timo. Bora ni ritori.
Yes, that's true. Eh, ritruok to olamonaga ni ritri. Mm. Iyudo ng'ama ihero to konyiero. Masani koro in in in gi demni. Yeah.
I- Isekendo koso koro iginene ikawa kawa pod come we stay. Akemi sasa ni kulu wane wuon maya. Min mama si winjo. Koro in sa moro ni na wuon maya gi oko. Ah ah. Pok ikete e ot. Min maya nitie nyamkamba. Ma golo ne yaka video. My baby mama. Alo chweche ng'eny.
Kawuono tude ka. Mali aka chon yawo. Ing'eyo, ing'eyo, ing'eyo ya. Nitie gik moko ma kiwacho ne ng'ato to ng'at man gi winjo matin to bikawe sechego. Mano adier. but ng'at man gi winjo m- m- m- machap chap to dhi kawe kawe immediately Yeah. iwacho ni eh, ni sani in gi min maya ma mane jaodi Eh, Mkamba. mkamba migolo ne nyaka thuncha Kabisa.
ere kaka gigi bedo ma wach ni mi iyud nyaka nyathi Okay.
Nikech eh, eh, kar nyathi kanye mang'e ni koro mera piny winje chiwo yetu ma ai. Eh? Awach chuny wae. Awach chuny wae nikech sani in baba ng'ato. Mm. Yeah. Okay.
Wach maya no biro niya. Mm -hmm. Nikech uh, adier mantie ni ok anyanyuol ga kod direct. Yes. But uh, spams niya. Oya.
Mano gima nitie. Ah.
Kata jotelo mang'eny. Ah, ah. Tie nyaka osiepewa mang'eny mang'eny mosetimo mano. Oh, yeah.
Yeah, koro Ah. sperms en gima ing'iewo. That is what we did. Mm. To nitie sama inya winjo ka gima inot ni ah, gin wanyia. Mm. Inya penjo ipenjo e suptal. Yeah. Odwa ni nyathi odonge incubator, kosidwa ni mama ni oting'e. Oting'e, yeah. Koro noting'e. Oh, yeah. One artificial insemination. notine oh, yeah. kech e, eh, nyathino chal koda nikech fluid nitie mika yes. iwa fluid ng'ato iwa mar minot yeah. tiriwo gi spam cha ma spam no wuon go to wakia kuma
spam wuon wuon eh. ukiama kata samoro ne ena ena mara na wuon go ni paro ya do kungeyo kech anyalo dai anyalo manyo kuma spam na nodhi abede Hey, lakini story ni niko na moga jwa kamoro moro muneno wa kapod wadhi mbele ma en tich abich ma bende chenro ni iluongo ni rindi maliet kelo ni kod ansalo ji panoran wendo ma kawuono wan ma pano winjo kaka tucho kod weche ma samoro usebedo kugombo mondo mi ung'e nitie jok ma gombo ma penjo ga penja ni to eri kaka itimo gini apani kawuono alusi tibing king mother lero nu gigi e yo makare kokalo e orindi maliet alusi tibing yeah Pod atieko wach nyathi. Yes. Koro nyathi kiweyo dongo e incubator mm. to dongo ga kuom nyuol. Oh yeah.
Kech ing'e ni ok owuok from the placenta ma nyathi yeah. mar mine mochiemo. Yeah. Koro kodongo e chupa owuok e week. Kata obed ma nyathi monyuol matin ma infant ma pod yom. Ah. To kete chupa ineno ka en ga week. Oh, bro bedo week.
Eh, koro ne wawinjore gi mama to anyise ni ah, ni bebe mtoi. Mm. Ting'o maya. Ting'o maya. Madhe a- aoro pesa motim scanning. Mhm. Time ne ma father othoye. Kamin ot gi nyuol. Lucy. Ah, Maoro ne pesa kan del. Otim scanning ma ng'e ni nyathi en nyako. Nyako. Ma chako minwa Jennifer. Yeah. Yeah. Ogenya. Hey.
Sama koro gigi gik mobedo kama ma mise bedo gi jaherani minyuolgo ni. Ere kaka koro ere kaka minu kawoga gini? Okay, kaluwore gi kaka ne apitia gima napitia kadongo yes. menre pinja yeah. nabedo kode piny e time mar high school mondo yeah. mang'ise ni mama anto mae kaka dwaro uh ah. -huh. to denda wuon ka bedo gi ng'ama dichuo to nitie kaka winjo uh ah, -huh. Ah. koro adwa ni yes. atim kaka chunya dwaro uh -huh. to nyisa ni an ok abi tamora but uh, gi anyuola yeah. sama wuoye ni uh -huh. Nitie suspect. Yaani nitie gin gi penjo. Eh. Ema ni ng'at manya jogo. Bende nitie yo madiro ok penjo yo makare samoro bende jogo dira dira wach. Tambe giloro ne nya choma te. Yeah. Eh, ginena nena gi hera kaka ginena nyathigi. Yes. Ok ginyal riemba dala.
Uh ah. -huh. But uh, mane
Amor sana kuom nyiso jopiny kata lero ne jopiny weche machalo kod magi nikech ang'e ni nitie jok moko oko kacha mang'eny sana ma bende uh, nitiere mana e yo ma intiere ni but bedo open ne matek bedo open ne iyudo ka seche moko tek mondo mi ng'ato wuog oko to wach ni an Eh, an an kama kama kama kama mm. nikech ing'eni samoro kibuto kamoro ni to koro ichichiki ni ma ng'ane ni dhako yie kode mm. but ing'eni kisebedo open en gima kata kopo ni ng'ato neni oko kacha to ng'eni ah nyathiwa ni kata osiepa ni en ng'ama kama kama mm. ma kata kopo nachako go kode mbaka kata wadhi e mbaka ni to ang'e maber ni gima wago ne en gima ng'e

Len bokalo. An ayangora. Mare bokala bende nitie meaning mare kopo ni eh, tweet week. Kisa neno ng'ama orwako ma obed wuoyi kata nyako to ah. ni mano mano ni e community. Mare ni butiki. No ta let's ne rwame kiki. Oh yeah. Eh.
But ana ng'eyo ma kiya kucho. Mm. Tang'e ni mae ma ja klasa. Ti kaka wang'ere. Ere ere ka ere ka kong'e gini mo- mokwongo nikech isewacho mano. Nitie ng'ama ok orwako eh, eh, gine ne bangino. Eh, lakini- Lakini kowuok kocha to in iseng'eye. Ang'eye ma koya kucho to ang'eyo ni ma en. Be un be unde gi kamoro ma samoro kata kudhi e budho to wacho wacha ni una una kendu. Wan jok mong'ere gi wan kendwa. Nitie kuonde aina go. Tongoya Street ka wan gi club. Tongoya.
Iluongo ni chon iluongo ni Little Temple. Eh. Inge. Eh. Sani iluongo ni LA. Eh. Along Tongoya Street kikale tichomo Afya Center. Eh. Kar geche mag Umoina kae. Aha. Uh -huh. mm.
Apenje niya. Ma kanyo ok idhi kok in ng'ama chal kodwa to be kochandi gi kine marach. Oya. Eh, kech inyalo donjo, samoro mm. idonjo kendi, isewinjo, mm. tidonjo ni idwa witness. Yeah. To ka ka gei moro biro iri kik ichande, ah. nikech kanyo en kargi. Gima dwa penjia niya, sama un kata koro une e club ka, to watne idhi kata gi min maya, to min mayo ng'ato dwa ni mondo obongo kocha cha ni bwalo dani mondo mi aybo kel pate moro kanyo no dano obongo min maya yo moro kanyo machalo koda eh, ha ah. eh machalo kodi dong kanyo to ngumu wuok nyako moro nyako moro ma bende en bende ochal kodi kata obed nyako machalo kodi yani odhi ni koro dani mondo chak obongo min maya eh tiduogo yode kata kaen gi ng'ato mano dong ngumu wuok Ma yani feeling na hivi vile vile strong menya logo ngato kanyo matraj magi. Kendo anyise gimi kia kata ne onagi wetega. Ha? Gimu kia penye ni ne same sex. Mm. Same sex means uh, era mar nyako gi nyako. Yes, kata wuoyi gi wuoyi. Yeah. Nigi nyiego mologi mara moro. Aparo ni neno example mar Chiloba. Mar Chiloba, yes.
Ipana ang'o mi wicha nonego ng'ata nikech nohere to nofil ni wicha play. Koro hera wa nigi nyiego moloyo moro amora. Nigi nyiego marach. Unu unu kia hera. Unu kia hera. Neji kura moga jwa gine mit alosi. Apinyi niya. Gini wan kaka wan. Mm. Sama wawacho ni koro wakuluva, wakuluva love. Inyalo inyalo tiyo gi nyamuot muot mari. But koro un kaka koro un nikech un e same sex. Nitie nyamuot moro mutiyogo mo- ni kamoro ma samoro udhi uome Koso nitie nyamut moni moma samoro nitie in godo e idendi ka. Eyo nage, nage. Nikora mungejwa. Kauno mate. Kiromo koda oko kiki luor moza moza. Narino kabikao. Mara kan mozera. Ramba be wakoga. Eh? Wajo ramba wabe.

Ji mistake aga ni iyudo ka samoro adhi go thum mm. e shona kama mm. adhi budho jathum wadwa mm. kech an ahero budhogi yeah. ng'ato ng'ato bed upcoming obed mama ni diere mamalo an alimo gi te yes.
tiyudo ka samoro kakalo to ng'ato puodha ting'e nawinjo yeah.

Gini manango. Ni alon sako. Ya. Aket er. Eh. To nyiri be we uwondo uru. Nikech ino kasi uru odeti ideti ng'ato kaka luoch. Yeah.
Tambe ka onena to dwara. Mesi nyako ne mbaye. Yes. Oh.
Koro kin gi nyari none matut. Nitie gik moko ma samoro kitimo ne. To kodwa lakini kodhi oko kumoro moyudo ng'ato ka lusi to kotimone to bro winjo maber. Koro inone nye ni to nyari ni o stand ka. Ah. Eh. Tinyi ri.
Koro nitie ma en koni to en kocha. Eh, mano bisexual.
To kata dichuo be onindo gi nyiri koni be soke. Okay.

Koro apa ni alusi ka ka watieko mm. nikech ah, nitie penyo moko kanyo ma penyi mm. nikech kaka wan iwinjo ka nyisi ni nitie gimoro ma ka omwot mwot omwot mwot omwot omwot mwot eh.
koro wacho omwot mwot ni koru koni mm. ere kaka nikech kachako gi chien ka mm. aparo ni en ah, akia ni en after corona koso before corona nitie gimoro mane okelnu Un be chuo ni Samantha. Inyalo pare? Yes, yes. Doli uh-huh.
moro ka.
Eh, eh. Koro wi kik bed ni wan be wan gi artificial dicks. Eh? Un be un gi dochu moro. Eh, ma be usa ose duke wan. Eh, koro gigo kata kidhi ing'iyo gi e ginene. Eh? Ng'enyne gintie iluwo nang'o? Tie channel moro ma manie me ginene.

Nitiere, nitie mag sikisi pak, mago be nitie mosego jiw chuth, gikwaro mugi. Ah, ah, eh. wan kendo mar upogore. O mar upogore gi mano? Maga nitie en ilose design mar boxer, irwake. Eh? Eh. Jaduong' chung' 24/7. Manyien aloch. Makolech. Ah, ah, yani kaka can you explain again? Ah, gigi nitie.
Ipani ng'ama noloso gigi ka kelo ne kia. Don't know any people like us exist. But in adieri ni kwara moga juang kamoro moro ma untie uh, muneno uh, chenro mar orindi maliet ni orindi maliet ing'e ni seche moko ji penjore ni hawa seche moko wacho weche moko ma samoro uh, lich sana kata uwacho weche moko ma madongo ahinya ok kamano nyikwara moga jwang ka en kama wanyalo puonjore ka en kama inyalo ng'eyo adieri nitie kata jirandi moro kacha mikia ni nitie kaka Eh, ne en jakuo to sani osetimo ang'o osetransform ma kendo sani ok okwel nitiere jirani moro e bathe kacha ma samoro kaka in inenega tinene e yo mopogore kendo ichaye kata samoro kata wuoyo kode ok iwinj kidware wach mana pana ng'ani dhi kama ng'ani kata ng'ani chalo kama samoro ng'ani Ok en kaka in ema iparono. Kok kamano, kapok watieko, adani mondo mi inyis dani kwa Ramogi eh, wach achiel miwegigo to inyisgi ni ka nitie kata thum moro migolo manyien kata any support ma ginyalo miyi obed e yor thum YouTube mari ang'o mondo at least watiek gi kanyo. Okay, gi sani mm. nitie thuma ma nasagolo Barikiwa Studio. Yes. Iluongo ni Era Divine. Oh yeah. Yeah.
Hera divai ma awero go nyako moro nyarukuyu moro be timore ni go hera. Mata ngene min mae ok ung'eyo. Min mae ok dhi neno giri doge. Okay, wiye wil.
Eh. Sani min mae onge Aha. nyogi Qatar. Oya.
Yeah. Oonge within.
Odhi e yor ma tich. Yeah.
Koro maya ni Ukambani. Oh, yeah. En eh, kadani gi manyuolo mamagi. Yes. Koro every weekend adhi ga nene Yeah. akabayo kode taduoke.

Facebook Alusi Tibim, Instagram Alusi Tibim, TikTok Alusi Tibim. Yeah. Koro nilikuwa na mwaga jwangu hapa ni video ni dhi wuok ni e to ni maliet kae mang'eny ema wadhi timo launching ne mokwongo donge Kabisa. donge Yeah. koro video ipane onyalo wuok by when koso Ni dwe ni. dwe ma wantie Ni wani dwe ni date pok aset.
But Yeah. ni dwe ni. koro alus uh, ni, ni kora mwaga jwangu kamoro amora ma uneno mwa seche machalo kod magi E ne nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora munenowa e lak seche machalo kod magi ma ne wan gi jangolo maduong' mabende ong'ere kod nying mar Alusi Tibim King Mother mabende otemo wacho kata ni ne uh, niti en bende kod puoch gi pak kuom jok mabende osebedo ka konye yeah. e, e, e, bedo ne artist ka kata bedo ne jangolo mm. Koro pod otemo mana kwayo johera gi tetete kata fans mage ni thum mogolo maliet kabisa ma oparo ni Eh, gimoro e, e, e kor manthne to video dhi wuok gima odwa ni mondo mutimne gimoro achiel idhi e youtube mare kacha ti subscribe kise subscribe tiduong'o kot man kanyono mm. sama ineno kata kopo ni opost
inyalo follow e facebook eh, tiktok bende then gi instagram donge to kaw kamano sama oketo gimoro bende inyalo share mondo mi ochop ne jok mamoko ma samoro bende ok ong'e alusi tibim Kok kamano nyikwa Ramogi, ma niluongo ni Orindi Maliet, ma bende nikelo ni kod sa aluoch ji panoran dhok liunda mbata nyambudo ma en chenro mabiro ni chieng' tich abich ka chieng' tich abich. Kapok atieko, aluocha wuotho gi gik moko ka. Oh, yeah. Adwa ni owadwa mowuotho go ni omiya bag, gol ne gik moko e bag kanyo. Yes, gol gik moko e bag kanyo. Ng'e ni jopiny wacho ni oh, moso jo angla. Yes. Nitie kaka

Koro atemo nyisogi ni gik munenogi uh-huh. magi certificates mag alusi dram ma wuecha kik unegi gibedo laminated gibeyo malich ma koro e, e, e wach ma ji osiko ka wacho ne jathum ok osomo ma ngimana magi ngimana ba magi certificate adi gin piero abich eh? wachak gima ma mar eh? mhm.

Kule neno.
Mano district eh? Ma kule district.
Eh. Mhm. Aya another one kendo position to. Odwa no mane district. Ma kule drum.
Drum poli. Koro ma. Aha. Ka join form 1 yuki sumuai. Yes.
I was position 1 in dancing competition. Ma kora donje form 1. Ma kora dancing competition. Awuok oko kora donje sikul form 1. Awuok e primary. Iwacho ne anyalo kata keto drum set piny matin but kora tem ne gi miel gi ne. Kabisa.

kileta nyokonyoko nitakukatakata woisud mos samigo ya dos kichako chamo sos timula mana mos awinjo ni wacho na dhero to karada kikel kuon mondo achwego hiyo ni mambo mbaya hiyo ni mambo koro matiani magi tetetetete to wiya wil nitie kolabo mabiro bang' era divai mm -hmm. Alusi pibim stigo simple boy. Hey, ah! hey. Moto sana. Moto sana. And rap. Kani kuro wangla. Rap, rap mapaya kuro. Eh? Moto sana. Ne, ne jo piny.
Sani kuro nyakung'e ni alusi tibimo osedhi e ngai mamalo. Mm. Kendo ngai mamalo kama koro arusi tibimo osedonjo sani koro dhi chako rap kod uh, Steve Simple Boy. Yeah. Mano koro ma, ng'e ni Steve kata ok apar ka nitie kata jaduong' mosetimo kode gine to jaduong'. Yeah, Nikech rap ne chano. Kitambi donje rap mar mangacha rap gocha. Hmm. Mano imbi rap. Mano imbi rap alusi tibi. Koro mano gima wariti mano. Maro mo kode lonchi ngenda to kanye mano ngeya. Yes. To no era kaka an. Yeah.
To manager ne okaona mana. Yeah.
Masani koro plan gimoro ma manoma.
Manoma gi Steve. Kano winjo ni rapping be arap. Yes. No more.

Aya koro ma. Mhm. The mean grade of C minus form 4. Ngato nane ni
nagothum nalusi jawanla talente mokonye kata muneno alusi apenye ni akum certificate gite ang'o mane chunyi gombo yani ndalo moro mane kata japuonj penji e klas niya ang'o midwa ni mondo mi ibedi kidongo ibedo maduong' in iwacho ang'o Okay, chutho chutho. Nikech magi to koro gigo gigo isomo ndi but gik mitimo sani gin talent, si ni kweli? Mana dier. E ang'o mane wacho ni didwa noni gibedi? Ana humu be daktari. Doctor.
Kabisa.
Ma Each ini- time wani mondo bi ni sim sim na 26. Mhm. Mas I taught him an ministry wa. Malusi. So mondo mi ni yud C minus during our time na kano. ma wawuondre awuonda ni kata dine bed ni ginene nini me, imedo dhi mbele mm. sani di koro in daktari ka ng'ato din dine sapoti ma wach ne ata gimi dwa ni tim ne ma konga weri gi talent ma kwongo mm. kwongo itim gini then koki bi duoge talent mm. sani di koro ipuonjo di koro an doctor

nok awaste pes mama mm. nasomo matieko mm. but uh, mar ariyo lith lwedo gi ok rom samoro janyuol ne temo matek to pesa mane onge yes. kaka nyathi endelea gi skul mm. to nitie nyithindo mane they were well off but nok nosomo yeah. yeah, koro gima nyalo nyiso mana ni somo to en uh, gima nyasaye kokete chunyi tisomo mitieki yeah. but thum musa joma nowacho gimoro ni thum dwaro somo gakili matin gakili matin e girani Kuom mano, Eh? aduoko lwero kamano ma amor sana. Umed mana winja ni City Beam. Yes. Thank you.
ne jikolo mogo joma pani eh, wase kata tieko bende ok adwa nachaka wuo mang'eny wanere kendo odiechieng' machalo kama e seche machalo kama mane orindi maliet eru kamano
O- o- Orindi maliet kikelo nigi sa aluoch ji panoran.